Duhan süresi, Duhan süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol elli dokuz aýatdan ybaratdyr. Bu süräniň ady onunjy aýatda agzalýan, tüsse manysyny aňladýan Duhan sözünden gelip çykýar. Bu sürede Gadyr gijesi, kyýamatyň alamatlary, Allatagalanyň gazaby, Musa pygamberiň kyssasy hem-de öwütleri, ahyrete ynanmak ýaly meseleler beýan edilýär. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Hä-mim. Aç-açan aýdyň kitaba Kurana kasam bolsun! Biz ony Kurany mübärek Gadyr gijesinde inderdik. Çünki, biz bu Kuran arkaly adamlara duýduryş berýändiris. Şol gijede biziň tarapymyzdan berlen buýruk, bir buýruk esasynda her bir hikmetli iş belli ediler. Takyk, biz pygamberleri iberýäris. Bu bolsa seniň Perwerdigäriň rahmeti hökmünde amala aşýandyr. Ol Alla ähli zady eşidýändir, bilýändir. Eger takyk ynanýan bolsaňyz, Ol asmanlaryň, ýeriň we ikisiniň arasyndakylaryň Perwerdigäridir. Ondan başga ybadada laýyk Hudaý ýokdur. Ol ähli zady direldýär we öldürýär. Siziň Perwerdigäriňizdir. Öten ata-babalaryňyzyň hem Perwerdigäridir. Emma olar şübhe etmek bilen, hakykaty ýaňsa alyp, oýnap ýörler. Indi sen asmandan äşgär ýagdaýda geljek tüsseli güne garaş. Ol tüsse ynsanlary gaplap alar, bu juda ýowuz azapdyr. Şol wagt ynsanlar, Eý, Perwerdigärimiz! Bu azaby bizden aýyr, takyk, biz indi ynanýarys diýerler. Olar nädip öwüt-ündew alsynlar? Ýogsa olara hakykat beýan edýän hak ilçi hem gelipdi. Soň ondan, pygamberden, ýüz öwürdiler hem-de ol, Alla şärik goşanlar, bu jyn tarapyndan sapak berlen mejnundyr, Jynnydyr diýdiler. Takyk, Biz azaby sähel hem bolsa aýrarys, ýöne siz ýene-de öňki ýagdaýyňyza, kapyrlygyňyza dolanyp bararsyňyz. Biz örän uly zarba urjak kyýamat günümizde, elbetde, arymyzy alarys. Kasam bolsun, biz olardan öň Fyrgawnyň kowmuny hem synagdan geçiripdik. Olara abraýly ilçi gelipdi. Ol, Allanyň bendelerini, ysraýyl ogullaryny maňa beriň, takyk, Men size iberilen ygtybarly ilçidirin. Alla garşy gidip tekepbirlik etmäň, takyk Men size aýdyň deliller getirýärin. Men siziň Meni taşlamagyňyzdan, öldürmegiňizden pena sorap, Meniň hem Perwerdigärim, siziň hem Perwerdigäriňiz bolan Alla sygynýaryn. Eger Maňa ynanmasaňyz, iň bolmanda Menden, ýolumdan çekiliň! diýip aýdypdy. Şondan soň Musa, Bular günäkär kowumdyr diýip, Perwerdigärine arz etdi. Alla. Onda bendelerim bilen gije ýola çyk, çünki sizi yzarlarlar, deňizi adamlaryň geçireniňden soň ony açyk ýagdaýda goý, çünki olar gark bolmaly goşun diýdi. Olar yzlarynda ençeme bossanlyklary we çeşmeleri, ekindir kaşaň ymaratlary, keýpisapa bilen hoş wagt geçirýän ýerlerini taşlap gitdiler, ine, şeýdip, biz ol ýerleri başga kowuma miras galdyrdyk. Asman we zemin olaryň yzyndan gözýaş dökmedi, hiç zat olara gynanmady, hatda olara toba eder ýaly möhlet hem berilmedi. Deňze girenlerinden soň gark bolup öldüler. Kasam bolsun, biz ysraýyl ogullaryny ejir çekdirjek azapdan halas etdik. Fyrgawundan, ýagny onuň süteminden halas etdik. Takyk, ol sütemkärdi. Hetden aşanlardandy. Kasam bolsun, biz ysraýyl ogullaryna bir ylma esaslanyp, şol döwürde jahanda artykmaçlyk berdik. Biz olara aç-açan synag bolup biljek aýatlar, mugjyzalar, alamatlar berdik. Ol, Alla şärik goşanlar şeýle diýýärler, Ilkinji ölümimizden soň biz gaýtadan direldilmeris. Eger-de hakykaty aýdýan bolsaňyz, ata-babalarymyzy direldip getiriň, olar has haýyrlymy ýa-da ýemenli Tubba kowumy bilen olardan öň ötenler? Biz olary hem heläk etdik, takyk olar günäkär bolupdylar. Biz asmanlary, ýeri we olaryň ikisiniň arasyndakylary oýun üçin biderek ýere ýaratmadyk, biz olary diňe hakyky sebäbe görä ýaratdyk, ýöne olaryň köpüsi bilmeýärler. Elbetde, Hak bilen ýalany tapawutlandyrýan Höküm güni hemmeleriň bir ýere jemlenýän günüdir. Ol gün dostuň dosta hiç hili peýdasy degmez, olara gollaw hem berilmez. Emma Allanyň merhemet eden kişilerine goldaw, ýardam berler, takyk Ol gudratygüýçlidir, rehim-şepagatlydyr. Elbetde, günäkärleriň azygy zakgun agajydyr. Ol magdan ergininiň we gaýnag suwuň gaýnaýşy ýaly garynlarda gaýnar. Dowzahyň sakçylaryna, Tutuň ony, dowzahyň ortasyna süýräň, soň azap çeker ýaly başyndan aşak gaýnag suw döküň diýler. Soň oňa, Dadyp gör, sen üstündiň! Abraýlydyň, ine, bu şübhe edip ynanman ýören zadyň diýler, takwalar bolsa takyk Jennetde, ygtybarly orunlarda, bossanlarda we çeşmäniň boýunda bolarlar, olar inçe ýüpek we atlaz geýip, birek-birege seredişip oturarlar, ine, şeýle, ýene-de Biz olary jeren gözli gözel hüýrlere öýereris, ol ýerde olar arkançylykda isleglerini kanagatlandyrjak her hilli miwäni getirerler. Ilkinji dadan ölümlerinden başga ol ýerde özge ikinji ölüm datmazlar. Allah olary dowzah azabyndan gorar, olar şeýdip, hemişelik ýaşaýşa gowşarlar. Bular seniň Perwerdigäriň pazly-keremi hökmünde berildi. Ine, bu uly üstünlikdir. Biz ony, Kurany, ynsanlaryň öwüt-nesihat almaklary üçin We seniň diliňde aňsat edip inderdik. Sen iman getirmedikleriň başlaryna geljeklere garaş, olar hem garaşýarlar.